Selamat pagi ngagai semua bala enda pengajar. Temu baru kitai ba tusun pelajar basa Iban taun satu. Nya alai ba pelajar ke seritu kitai agi ba unit empat eh tema Aku Rindu Bekeja Kunsi. sama enggau pengajar pengajar Peransis nyelai pengajar ngarap ka kita semua udah bersedia teregas dadi parti lalu udah ngirup pagi meka nyelai pengajar ngarap ka semua gerai pagi tu terus enggau pelajar kitai nyadi kereban bantu ka dikena Pengajar baka kas hari tu begitu iya nya uhh book tax uhh jadi besedia enggau book tax kita ba lambar da ba lambar dua puluh lapan lagi uhh book tax lambar dua puluh lapan udah nya kitai mega ka ngena book aktiviti uhh book aktiviti lambar dua puluh lima. jalai laie nya ka dikena kitai lagi lalu um kitai meda aktif jalai um ba mujok pelajar majak ngarap ka majak ngarap ka semua bala kita lagi ulih ngingat ka nama sapa kemaya Baka ni dini enggau lapa melalaukan serat ti dibacha kita lagi ba lembar dua puluh lapan nya objektif jadi pengajar ngarap ka kita lagi bulih ngingat uhh sapa uhh sapa ti dipusui dalam uhh ensera lagi dicherita dalam ensera lagi. um kemaya bakani dini enggau lepa um nyelai ia’ kitai terus um meka bup teks lambar dua puluh lapan. Nyelai ba lambar dua puluh lapan tu kitai meda bisi tiga genteran. tiga genteran um cherita um cherita iya nya nusra sida Keling nemoi ke langit um aktiviti rak macha ji kitai meda gambar sida dulu kitai meda gambar sida iya nemoi ke langit kin um ngena um daun daun um limba limbi um limba limbi. um baka cherita P. Ramlee sida tuk nemoi ngagai langit kin. Nyelai kitai pulai baru enggau cherita sida ia tuk tai um berati ka kenteran keterubah dulu. Ok, Ramacha ensera sida Keling nemoi ke langit. Jadi uhh pengajar ngarap ka kita ulih macha sama sama enggau pengajar. Kaii beratika kenteran keterubah. Bacha sama sama. Keling enggau bala iya nemuai ngagai indi andan di langit. Nemu indi andan. nemu keling tu keling tu ba siku kita Iban eh ba sera te ri tang tebilang iya mega ini andan ku dalam cerita tuai iya diau ba langit gin. Okey ku aja terus ka sida nepan daun lima limbi din sida nulong ini andan ngaga rumah limas. Nyalai penemuai sida iya ke ke langit kin iya nya sida ka nulong inya andan tadi eh ngaga ka rumah eh rumah rimah tu sebansa rumah eh aaa nya ba Gentran ke terubah Gentran ke satu tai meda ba Gentran. Kedua, sida besaup ngereja pengawa munyi ku jaku sempama berat sama ngangkat lempung sama nanggung. Rumah limas ini andan pan tembu uhh nya ba genteran tu kitai meda bisi jaku sempama deh berat sama ngangkat lempung sama nanggung. reti nya kitai tadi betulung lebuh nguncak pengawa nya kebuah pengawa ti berat bulih nyadi lempung uhh nya sempama nyadi pengereja ngarapka kitai ulih ngingatka sempama tu tai enda ngeteran ketiga lebuh sida pulai enda mukai mukai sida dipangka biau balai. nemu diau bala diau palai um ujan ujan ribut kudi daun limba limbi ti depan sida lalu tekuing nujung pulau siti udah ngenduh sida lalu mulai kediri um nyelai lebuh sida ia’ pulai tadi sida ia’ dipangka diau balai ribut um ribut kudi. Jadi daun di depan sida eh tadi lalu tekuyung eh tekuyung ngagai aaa pulau siti pulau udah nya sida eh ngendoh dia ngendoh reti nya sida eh aaa diau dia dulu semadi nganti aaa biau balai tadi aaa ngetu tau udah nya baru sida iya mulai kediri iya nya cherita cherita sida keliau tadi nemuai ngagai langit jadi tu banca baru lagi eh tiga genteran sera tu laban ne tai ka meda um kait sera tu enggau latih kitai lagi nyelai diatu kitai terus enggau latih tai meda sama sama ba bup aktiviti um buleh buka ba lambar dua puluh lima peda ba lambar dua puluh lima um ba lambar tu arang macha um tanda um rayat ngagai saut ti engkeman. Okay, tanda betul ngagai saut ti engkeman. Engkeman reti nya iya ti betul, iya ti menyana. Tai meda keterubah. Pak nya betul lagi kita meda, tu disebut kitai uhh peta. uhh peteminda uhh peteminda dia. Jadi kita milih anu saut ke betul dia. Ti meda sama sama keterubah uhh sapa nemoi ke langit sapa nemoi ke langit pilih indi andan sekali ka keling okay. Jadi tanda ke dia lagi dalam pita iaitu dandi sedia. Udah nya kedua tai meda ngeteran kedua pita kedua kemaya sida keling nemoi ka langit okay saut dia nya kemaya sida keling nemoi ka langit pilih nyadi bisi dua iti pilih dia pagi ngelemai. Ye pilih ada lagi eh kitai kitai bereti ka dalam teks tadi ye. Okay aaa ada nya kitai meda ketiga dini endur rumah indi andan. dini endur rumah ini andan pilih langit sekali ka pun kayu aaa tu ulih peda kita ba'an serat tadi yak ti di bacha kita tadi. Kita terus enggau. saut ke perudi ke empat. Lapa sida Keling tekuing ke pulau siti. Lapa sida Keling tekuing ke pulau siti. Pilih ngetu makai angka biau balai. Nya pilih dia. Lagi kita nanda ni saut ke betul. Pideh dalam pita. Nya ok anang berumban udah nya ensera tadi bacha baru ok enggau nya nya deka pelajar kitai tuuh baru ba tusun pelajar ke bukai la pupok pengajar.